Näme üçin çeňňe naşy iýýäris we muny nädip bes etmeli? Iýmit bozulmalaryň üç görnüşi barada bilmeli zatlaryňyz. Soňky onýyllyklarda horlanmak moda boldy we onuň üçin müňlerçe berhiz görnüşi, iýmitleniş şekli, jadyly kokteýller, türgenleşik usullary we trenažorlar peýda boldy. Biziň hemmämiz bir eýýäm ideal görnüşimize ýetip we kemçilikleri gizleýän eşikleri ýatdan çykarjak netijä gelen bolaýmaly ýalydyk, emma näme üçindir beýle bolmady. Bütindünýä saglyk goraýyş guramasynyň habaryna görä, ösen ýurtlaryň ilaty ýylsaýyn giňeýär, ýagny semreýär. Mundan başga-da, käbir sebäplere görä, berhiz we türgenleşik edip gowy netijeleri gazananlar wagtyň geçmegi bilen öňki şekillerine dönýärler. Munuň sebäbi näme? Häzirki döwürde horlanmakda meşhur bolan usullaryň ählisi kaloriýany hasaplamak, naharyňy ölçemek we edip bilemokdan ýadatýan türgenleşikleriň iýmitlenmäni el bilen dolandyrmagyny aňladýar. Bular ýaly usul bolsa, diňe özüňe erk edip bilşiňe esaslanýar. Emma bedenimiziň fiziologiýasy palan birisi ýaly bolasym gelýär sebäpli dietany kabul etmeýär. Beden beýniniň iýmit tapmagyny talap edip, ýaşamak üçin göreşip başlaýanyny görkezýär. Bize bedenimiz kontroldan çykan we semremek isleýän öz duşmanymyz hökmünde duýlup başlaýar. Biz açlyk duýgusyna ynanman, Doýanlygymyzy bilmän we bedeniň signallaryny eşitmezlige başlaýarys. Naharymyzy diýetada bellenilen zada görä we görkezilen wagtda iýýäris. Indiki iýjek zadymyz hakda oýlanýarys we hemişe dogry zatlar iýdimmi diýip pikir edýäris. Ýöne çagalykda hemme zat başgaçady. Nahar hakda tä çagyrýançalar pikir etmezdik. Soň saçagy ylgardyk. Tagamly bolsa iýerdik. Halamasagam goýardyk we ýene-de oýnamak bilen bolardyk. Bize hiç hili trenirowka geregem däldi, özümiz köp hereket ederdik. Käbirlerimiz şular ýaly beden sazlamalaryny ýyllar boýy dowam etdirip bildi we hemme zady iýýän we semremeýän dostlarymyzdan boldy. Iýip-de semremezlik üçin, öz iýmitiňize nämäniň nämedigine düşünmeli we artykmaç iýmek höwesini nädip ýüze çykandygy barada pikir etmeli. Dogry iýmitlenmek, ýeterlikli iýmitlenmek, açlygy we içki zerurlygy kanagatlandyrmak üçin iýmitlenmekdir. Dogry iýmitlenmek, kadaly doýmak derejede iýmitlenmekdir. Artykmaç iýmitlenmek artykmaç agramynyň döremegine sebäp bolar. Umuman, çenden aşa iýip başlan sebäplerini üç görnüşe beýan edip bolar. Çäklendiriji görnüş. Siz elmydama islendik önüme anyk diagnoz goýup bilersiňiz, bu gowy, bu peýdaly, ony iýmeli, bu erbet, bu gerek däl, Ýöne, şeýle süýji welin, käbir zatlary hiç haçan iýmezlige synanyşmak, diňe baýramçylyk günlerinde iýip bolýan, seýrek we ýetmezçilik hökmünde kabul edilip başlanýar. Bu bolsa olary gaty islenilýän derejä ýetirýär. Şeýlelikde, özümiz üçin gutaplaryň we şokoladlaryň aşa ähmiýetini emele getirýäris. Bir gün bolsa, erkimiz ýitirilende, sryw bolar. Bu bolsa, çendenaşa iýmeklige öwrüler. Soň öz-özümizi günäkärläp başlap we ertesi-gün az iýip, zalda ähli günäleri ýuwmaga söz berýäris. Soňra ýene bir sryw, günäkärlik duýgusy we çäklendirme. Bu şekilde soňsuzlyga çenli dowam edip biler. Bular ýaly ýagdaý size tanyş bolsa, onda bedeniňiz bilen araňyzda hiç hili dostluk ýok. Gynansagam, berhiz tutsaňyzam, yzygiderli artykmaç iýmitlenmegiz sebäpli agramyňyz artar durar. Jemgyýet görnüşi. Eger-de size bir koropka şokolad sowgat berseler, hemmesini iýýänçäňiz köşeşmersiňiz. Myhmançylykda köp dürli mazaly tagamlar bişirilen bolsa, onda siz ol öýden ýöräp çykman dogalanyp çykýan bolsaňyz, bu ýagdaýlar siz hakda bolsa, onda siz jemgyýetçil iýiji. Şol bir sebäp ýüzünden önümleriň gowy we erbede bölünmegi we gadagan edilmeleriň bolmagy. Islendik üýşmeleň artykmaç iýmäge sebäp bolar. Çünki siz eýýäm bilýärsiňiz, häzir iýip galaýyn, sebäbi ertir mümkin bolmaz. Ertir dieta bolar. Emosional görnüşi. Stres ýaşamak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan bedene söweş ýa-da uçuş signalydyr. Mysal üçin, tokaýda aw edýärsiňiz we ýabany doňuza duş bolduňyz. Ýabany haýwandan gaçyp bolsa, erbet başlykdan nirä gaçjak? Stresiň mehanizmi iýmitiň kabul etmezligini aňladýar. Ähli gan meseläni çözmek üçin beýniňize iberilýär we işdäni ýapýar. Emma stres uzak wagtlap dowam edende, biz eýýäm gynananymyzda, içimiz gysanda we öýkelän wagtymyzda durman iýýäris. Gaharymyz gelende-de, bir zada janyň ýananda-da ýa-da gorkanymyzda-da iýip başlaýarys, iýýäris we semreýäris. Iýmitlenmekde bir ýa-da birnäçe näsazlygyň bolmagy, bedeniň bilen araňyzda dostlugyň ýokdugyny, onuň bilen baglanyşygyň buzulandygyny aňladýar, gowy ýagdaýda bolup bilmeýändigini görkezýär. Elmydama agramyňyz, iýmitiňiz we fitnes hakda alada etdirýär we pikirlendirýär. Şu testde synanyşyp görüň, iýmitlenmekde näsazlygyňyz barmy? Aşakda ine on sorag. Diňe iki mümkin jogap bar, Hawa ýa-da Ýok. Soraglara çalt we pikirlenmän jogap beriň. Kommentariýalarda jemlän ballaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Köplenç açlyk duýman iýýärsiňizmi? Köplenç artykmaç iýip, aşgazanda agyrlyk duýýarsyňyzmy? Gynanýan, özüňizi erbet duýýan, gorkýan wagtyňyzda iýýärsiňizmi? Gaty alada edýän wagtyňyzda iýýärsiňizmi? Size bir plitka şokolad berseler, hemmesini iýýänçäňiz köşeşmeýärsiňizmi? Konditer dükanynyň deňinden geçip baranyňyzda içeri girip bir zatlar satyn almak isleýärsiňizmi? Köplenç beýleki adamlaryň suratlaryna seredip we özüňizi olar bilen deňeşdirýärsiňizmi? Eger horlansam, durmuşym has bagtly we gyzykly bolar diýip pikir edýärsiňizmi? Peýdaly däl bir zat iýmekde özüňizi günäkär duýýarsyňyzmy? Deňziň kenarynda, plýažda geçiriljek oturyşlyga gatnaşmakdan, başga myhmanlar menden has inçe we owadan bolar diýip pikir edip, ýüz öwürýärsiňizmi? Netijeler, Her ýok jogap üçin özüňize bir bal, her hawa jogap üçin nol baryp berip bilersiňiz. Netijede dokuz ýa-da on bal alan bolsaňyz, örän gowy. Siz we bedeniňiz hakyky dostlar, siz dogry ýolda, sebäbi gözýetimiňiz örän dogry. Netijäňiz bäş we sekiz bal aralygynda bolsa, bedeniňiz bilen düşünişmezlikleriňiz bar, gizlemäge gerek ýok. Emma gowy taraplaram bar. Düşünjäňize we esasy zatlara, açlyk, dokluk, içki zerurlyk, has köp üns berseňiz, älem dek netijeler size garaşýar. Netijäňiz bäş baldan pes bolan ýagdaýynda, bedeniňiz bilen haryt, pul gatnaşygyňyz bar. Eger özüňi gowy alyp barsaň we kolbasa dilemeseň, menem üstüňden düşmerin we käýemerin. Berhiz, sryw, ýene-de berhiz, Diýeta, sriw, ýene-de diýeta, üznüksiz zynjyryň nämedigini özüňiz bilýärsiňiz we mundan siz gaty ýadan bolmalysyňyz. Alada etmäň, hemme zady düzedip bolar, siz görmäge syratly we bagtly bolmak üçin doguldyňyz. Dogry pikirlenseňiz we iýmitlenmek endikleriňizi sazlasaňyz edip bilersiňiz. Biziň indiki peýdaly wideolarymyzy gaçyrmaz ýaly, jaňjagaza basyp, agza bolmagy, we bizi höweslendirmek üçin laýk düwmesine hem basmagy maslahat berýäris. Indiki wideomyza çenli ähliňiziň maşgalaňyzda saglyk bolsun!